so that is the program that we had in the afternoon thank you mazvita nemubvunzo wakanaka tingada kuti mhuri yezimbabwe izive kuti hurumende ine chirongwa chekusumudzira upenyu hwevashandi vehurumende vangave vashandi vanoshanda vari kudare reparamende vangava vashandi vanoshanda vari kumasecurity services sector vangava vashandi vanoshanda kune mamwe maoffices vangava vashandi vanoshandira makanzuru edu hurumende iri kuti pamuhoro wamunotambira tichakupai atinoti manon monetary benefits manon monetary benefits anosanganisira kukwanisa kuenda kunotenga Kuunza motokari usingazobhadhare duty kune vamwe vemwe zvikwata zvandataura izvi. Chechipiri chacho kupuwa stand yaunobhadhara iwewe 20 percent hurumende ichibhadhara 80 percent. Saka mastands atiri kupa aya hatisi kupa kuvashandi vedare reparamende chete. Vatinoti members of parliament tiri kupa zvakare mayouth tiri kupa women madzimai tiri kupa zvakare mawar veterans edu saka hachisi chirongwa chiri kunzi changotageta dare reparamendi chete uyezve patakagara pasi neutungamiri hwedare reparamendi chimwe chechinhu chavakaunza kwatiri chaive chekuti mari dziri kubhadharwa neparamendi kumahotera svondo rega rega panenge pachisangana ivo vashandi vedare reparamende mamembers of parliament rakakurisisa zvakaongororwa izvo kuti zviri nani zvinorerutsa kuti dai paitwa chirongwa chekuti hurumende inobatsira kupa Mastands ari munzvimbo dzakagadzirwa, nzvimbo dzine migwagwa, nzvimbo dzine mvura, nzvimbo dzine mapombi anoyeredza tsvina, nzvimbo dzine magetsi, atingati pachirungu well planned settlements. Ndo zvatiri kuita kuitira kuti vakwanise kunge vachivaka dzimba dzavo ivo. Hurumende iri kutora chikamu makumi masere pazana vachatenga Vashandi veparamende, maWar Veterans edu, mayouth edu, madzimai nevamwe vakafanana nevanorarama muhurema ivavo vanozongobhadhara inga tingati pachirungu 20 percent kana kuti zvikamu zvikamu zviviri pazana 20 percent izvi zvinovarerutsira kuti vanozenge vava kungokwanisa mari yeyo vanga vachatengesa stand imwe yacho vava kushandisa kuti vachivaka imba yavo kudare reparamende paramende yanga iri kushandisa mari yakawanda zvikuru pasvondo pamwedzi pagore kubhadhara kwaakuchigara kunogara maparliamentarians ma edu mumahotera mari iyoyo inokwanisa kuzoshanda zvimwe zvinhu kana kubatsiridza kuisa purogiramu yekuti patichataura isusu nevemabhanga kunyanya mabhanga ehurumende akafanana nenational building society panoiswa mortgage facility yekuti vanhu ivava vanokwanisa kuzoenda kunational building society vonopuhwa mortgage facility yekuti vange vachikwanisa kuwana mari yekuvakirwa zvinenge zvichisuperviswa nebuilding society iyoyo dzimba dzavo dzovakwa zvorerutsa hurumende zvorerutsa vari kubenefita ndourongwa hurimo muhurumende takanangana nechirongwa chegore ra 2030 kuti hapana dunhu kana munhu anosara mumashure panyaya dzebudiriro. Zvakanaka neovhunza mubvunzo wakanaka. Chirongwa chemunhu mutapa youth housing program chirongwa chakanzi nemutungamiri wenyika nemutungamiri wedu zanu PF His Excellency Dr. Emerson Dambudzo Mnangagwa nekuti um, ivo panzvimbo yekuti muvape mari kana vavaka chavari kuvaka migwagwa mvura magetsi nemapombe echina munozovapa ari mastands ndo unenge uri mubhadharo mubayiro wavo webasa ravo ravaita kushandisa equipment yavo nemari yavo asi chimwe chikamu chacho chichange chichitengeserwa vechidiki vechidiki vemuzimbabwe hachisi kusarudza kuti uri wechidiki muZanu-PF here kana kuti uri wechidiki anongogara hake munyika chiri kungoti vechidiki vese nekuti president vanotarisa mayouth ese ari mayouth avo ari mayouth ezimbabwe chikamu chakatangira kumasvingo musi wa 15 september chikabva tauya muno mumashonaland east neharare zvakabatana kwatinoti kudhinota kuri kuitwa about 3500 stands kumasvingo i2500 stands chibva chaenda kubulawayo takatotsvaga madeveloper achaita kumashonaland west vachaita kugwanda mat south vachaita kuvictoria falls plum tree kumat north plum tree mat south vachaita kulupani kumat north kusvika takavha vachaita kumanicaland vachaita kumidlands kusvika takavha matunhu ese ari 10 zvichireva zvekuti 10 provinces saka hapana province iri kusara kumashure asi taifanira kunge tichikuwana kwekutangira kwatikatangira kwaive kumasvingo vari kumadevelopa edu ari kuvaka manje manje so tichange tichikoka president kuti vanga vachipa vachipa mayouth avo sekupromisa kwakaita kungofanana nemamwe maprogramu atiri kuita mayouth anenge achibhadhara 20 percent 80 percent ndo contribution iri kubva kuna president saka toda kutenda president vamunangagwa zvikuru nekuyeuka vechidiki nekuyeuka madzimai nekuyeuka mawar veterans nekuyeuka zvakare avo vanorarama muurwere kana kuti muhurema kuti vange vachikwanisa kunge vachiwanawo nzvimbo dzekuvaka dzimba dzinotengeka dzine mutengo wakaderera nzvimbo kwakavakwa zvakanaka chirongwa ichochi ichi chiri kuuraya mhuka yetinoti land baron yanga ichitora land county state land yobva yatengesera vanhu Vanhu vachiona mutengo wacho wanga uchitaurwa wakanyanya kuderera zvekuti vanhu vaifunga kuti ah, saka ndamangwana chaiwo ndienda kuti vaka imba yangu kuti stand ye one ye one one acre 4000 square meters inenge ichinzi inoita 900 dollars kusvikira tazotanga kuvatsanangurira kuno kuti aiwa muri kurohwa pasi petsoka nemakoronyera evhu aya siyanai nemakoronyera evhu huyai kuno kuministry of local government and public works ndiyo ministry yakapuwa basa yaroro napresident yekuona kuti kuburikidza nemalocal authorities edu nemamwe maprogramu atinei tadirect yakafanana nemunhu mutapanyudza housing scheme tadeveloper Nzvimbo idzodzi idzi nyika yese, maguta ese kusanganisira nekumaruwa kumaRDC edu tiri kuita zvirongwa izvozvo zvinoti kune mayouth ariko anodawo futi kunge vaine access to well developed stands. Mungada kuziva zvakare tiri kushanda nema nemadeveloper ari muzimbabwe munomu vari kudevelopa vane lendi dzavo vari kudevelopa votengesera kwatiri takatoita maagreement nevamwe Pane inonzi nyora nyore nyore housing scheme iri kuvaka iri kugadzira mastands anodarikidza 250,000 kwaseke kumanyame rdc president vakatituma kuti endai munoti itai hurukuro nawo tikwanise kunge tichitenga 20000 stands dzemacivil servants nekuti president varoda kuti civil servant rega rega ange aine paanoti pake Hatisi kugumira ipapo, tiri kuenda futi kuChinhoyi, vane imwe program yakaita seiyo yekuChinhoyi, vane imwe program yakadaro zvakare kuMidlands nemamwe madeveloper ane maprogram akasiyana siyana. Mungada kuziva kuti kuBulawayo tine program yatiri kuita nekambani inonzi Hawk Flight nevamwe vavo kuri kuvakwa dzimba dzakutopera dzichayozovhurwa naVaMnangagwa muchinguva chidikidiki chiri kuteera. Kune zvakare vamwe vari kuvaka 1000 houses. Vatiri kutaura nawo kubulawa ikoko zvakare dzimba dzichazoparurwa napresident chirongwa chiri kuitwa nyika yese kuitira kuti vashandi vehurumende vange vaine manani monetary benefits anoita kuti vange vachishanda nesimba vashanda vachiziva kuti kushandira hurumende kune raramo chisina raramo kushora hurumende zvinoitwa nevamwe vaya vamunosangana navo mumhepo pamunenge muchitaura
Borrowdale can be 300 square meters and 1000 square meters. The same 1000 square meters kange iri kuShitungwiza. Land value yakadini yakasiyana. Chii chamuri kuita kuti muenzanise maMPs edu? Mavhunza mivhunzo miri. Muvhunzo wekutanga mati haisi double dipping here iri kuitwa kuti MP akanzi anopuhwa mari mubva mapa urongwa Sikero mari dzenzi vanopuwa chirongwa chimwe chete hapana mp kana minista akapuwa mari dzamuri kutaura idzodzo asi vakanzi takukupai non monetary benefit ikanzi non monetary benefit hapasina cash chinhu chinobatika chauri kupuwa apa istand mubvunzo wenyu wechipiri wanga uri kuti muri kufambisa sei land muHarare kana kuChitungwiza kana dzimwe nzvimbo in terms of land value tiri pane baseline yekuti land yega yega iri kupuhwa ndopasemenzaniso tikanzi tiri kukupa stand yevalue ye15000 unopuhwa stand yevalue ye15000 hazvina mhosva kuti waipuhwa kumeborini kana kuti waipuhwa kuchitungwiza kana kuti waipuhwa kumarondera kana kuti waipuhwa kwamutare kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, inenge takagadzira ipapo tikapaona kuti panofanirwa kugadzirwa saka pakagadziriswa
Thank you.